ס'גייט זיין א פארעסטו א קאנטעסט.
איך דארף ער זאל מיינען אז איך האב געמאכט דעם בילד.
זאכן זענען נישט אזוי גלאטיג דא אויפן אינזל. ס'איז שוין די דריטע נאכט אין א צי וואס וואס טאטי קומט מיך בעטן פאר הילף.
דו ביסט סאמיועל? איך דארף גיין צום מאלעריי מוזעאום און ארויסכאפן א בילד. ניין, סאמועל, טראכט. זייט ווען קען ברוקאטא מאלן הערליך? מ'הארגעט זיך און מ'שלאגט זיך. אלעס איבערן בילד?
וואס האט דער סאמועל געטראכט מיטן זיך איינברעכן אין מוזעאום אזוי אומפאראנטווארטליך?
צעריסן!
נישט לייכט צו מאלן אזא בילד און נאך אין אזא קורצע צייט. איך הער ער קען גאר שענער מאלן פון זיין טאטע. סאמועל!
דו זוכסט דיין ברודער דא? דו ווייסט געזאגט אז איך האב דיין ברודער גבריאל. איך וויל צוריק אהיים גיין. ער וויל אז דו זאלסט אים מאלן א נייעם בילד. און איך וויל אז דו זאלסט אים נישט מאלן. איך ווייס נישט וואס צו טון. איך ווייס אז דו ביסט א איד. א איד אין פארדזשומען?
נאו!
צינד אונטער דעם הויז! פארברען עס!
וואס מיינסטו? ער איז דיך נישט נאכגעגאנגען? אז דו וועסט מאלן די בילד. 'עט ער גיין זאגן פאר די קארדינאל אז אונז זעמער אידן? עטס דארפטס גיין, עטס דארפטס גיין יעצט און עטס דארפטס גיין! אונזער גרויסער קולטור און געזונטהייט מיניסטער! היי! איז דא נאך אידן אויף דעם אינזל?

ער איז אזוי ווייטער ווייטער אלע יארן.
און עבדו את ה' בשמחה, ווייסט'ץ, גייט אן אפילו דא אין דעם פארשטופטן אינזל פערדזשעמאן. וואס גייט דא זיין? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ער האט עס געהיטן ביז יעצט, און איך גיי נישט אויפהער ווייטער. נישט נאר דו און דיין ברודער. יעצט רעדט מען שוין פון די גאנצע ציבור. גבריאל!
סעמואל! גבריאל!
ווייז ווי ביסט א איד, פונקט ווי דיין טאטן! ווי קען איך אויסוועלן א פאמיליע אדער די אידן? שניטן געווען אליין, די גאנצע צייט אליין. דאס איז דאס לעצטע מאל וואס איך בעט מיך ביי דיר.

ווער איז דאס? דו ביסט עבדיה? יא. דו האסט א ברודער רפאל, ניין? געהאט. רפאל עקזיסטירט מער נישט!
טאטע! ניין!
דארפסט דיך אכטונג געבן פאר זיי, זיי זענען נישט די בעסטע מענטשן. דערווייל שטייען זיי צוויי איבערן קעניגרייך!
ס'דא א גרופע אידן וואס זיי רופן זיך משכילים, זיי זוכן אונטערצוברענגן אידישקייט. אדרבה! אונז זעמיר זייער שטאלץ מיט אונזער אידישקייט! קום מיט מיר!
וואס נאך קען איך טון? שטעלט אין קאפ!
מ'האט געדארפט קעמפן מיט ציין און נעגל צו בלייבן שטארק!
האט דער געליבטער עמיר געזאגט כאטשיג ווער ס'זאל אים איבערנעמען. וואס זאגסטו צו דעי שטול? ס'איז ריזיג! אכמ הצלה? כ'האב גענוי אזוי געטראכט אז דו גייסט מיט דאס פרעגלן, און?
און נאכנישט געטראכט וואס איך גיי ענטפערן. אוי הלוואי וועלן זיי ענדליך איינזעהן די ריכטיגע וועג אין וואס איך גיי, אז איך פארשטיי.
דו געהערסט דאך צו די משכילים.
די אויפגעקלערטע אידן. די דארפסט אכטונג געבן נישט צו ווערן פארשפילט ביי זיי. וואס ווילסטו יעצט? אה אה!
מיין קאפ! ערגעץ דארף מען דאך אנהייבן. וואס גייט אים אן אז מיין זון בלייבט א געטריי תורה איד? איך דארף נישט קיין ברויט, עסן, אדער שיך! מען קען נישט צולאזן אז א בעיבי זאל זיין אן אמיר! איך דארף עסן מיין העלפט! נישט אז דו קענסט טון מיין העלפט!
קליינער עקיצה! ער זאל קיינמאל נישט צוריקקומען! נישט לאז א זאך, יעדער האט א לעצטע נאמען! יעדער האט א לעצטע נאמען?
יא! דו הייסט משה איטשע, יא? יא. וואס איז דיין לעצטע נאמען? הא? איך מיין אונז דארף מען עפעס א וועג זיי צו באזייטיגן, אבער אינגאנצן. דער געריכט האט אים פאר'משפט צום טויט. א טויט אורטייל?
פארנט פון זיינע קינדערס אויגן. זיי זענען די נידריגסטע און דאס ארגסטע וואס איז נאר דא. ווי ווייט א איד

ווייסט כ'האב מיך נישט אונטערגעהערט.
איך קען דיך אויך! שעפענען א טאטע! ער איז א טאטע פון קינדער! ער איז אומשולדיג! שעפעלע נעבעך! די עוכר ישראל! מיר וועלן נישט צולאזן אז אונזער המשך הדורות זאל חלילה

שטיין און משוגע מאכן דארט פאר מענטשן. שטיין משוגע מאכן פאר מענטשן? עס איז נישט מיין טייפ, איך בעט דיך, איך קען דאס נישט. איבערן קעניגרייך.
סטראַדיוועריוס. די פידל.
דו ווייסט אז דאס איז זייער א טייער פידל. און ס'איז נישט דא צו סאך דערפון. דאס איז ווערט אסאך געלט. ס'איז גענוג געלט אז איינער זאל הרג'נען דערויף. יא, אבער נישט דער איד.
אונז וועט מען הרג'נען אליווער, און אונז גיימער עס ארויפלייגן אויף דעם איד. וואס?
כ'האב אייך דעם כבוד פארצושטעלן די צוויי באוויסטע וואונדער-קינדער ווי מ'רופט זיי. צדיק און אפרים. אונז האמיר קוים אויף שבת צו מאכן, האסט מיר אייביג אויסגעלערנט מען דארף זיין א שמח בחלקו.
גערעכט איך פארמאג טאקע מער געלט פון אים, מיינסט אז דאס קומט אן א פראבלעם? א מיליטערישע קאמאנדיר. און געקומען פאר דיין זון. מיין זון? ער גייט אין מיליטער.

א גרויסן? דו ווילסט מיר זאגן ווי זענען די קינדער? דו גייסט דיין צדק קיינמאל נישט מער זעהן. איז דאס א נקמה ווייל איך האב נישט געזינגען פאר דיר אַכט און צוואַנציק יאר צוריק? לאז דיך אפ וואס איז געווען אַכט און צוואַנציק יאר צוריק. כ'האב געשוואוירן אז איך העמעך אפרעכענען מיט אלע מיינע פריינט און איך וויל נקמה. אז מ'זינגט נישט פאר דיר איז וואס? דארף דער רב און די גאנצע אידישע געמיינדע קומען צו מיר מיט א געוואלד! איך האב אים פיינט! איך האב אים פיינט! וועם? וועם? וועם האט מען היינט פיינט? מיין ברודער אליווער איז טויט! זארג נישט, איך וועל נישט רוען ביז מיר כאפן ווער ס'האט דאס געטון! שמואל חיים, דער מוזיקאנט לערער. ווען נישט די פעקלעך וואס איינער ווארפט מיך אונטער דא יעדע צוויי דריי חדשים, וואלט איך און מיין משפחה אויסגעגאנגען פארהונגערט. דו קענסט נישט בענעטן? זיי גייען זינגען. דער וואס האט די פידל, דער איז די מערדער! איך און דו ווייסן גאנץ גוט ווער ס'האט די פינטל, בענעדיקט! כ'דארף שוין ווייטער זיין א לויפער. ארויסגיין פונעם טרענטש? ס'איז דאך באלד זעלבסטמארד! די פיינט זעהט, שיסן זיי גלייך! איך האב דיך געמוזט שטעלן פאר די ארטשבישאפ ווייל כ'האב דיך געמוזט אוועקנעמען פון די מיליטער ווייל דו ביסט א לויזער בונדל!

אבער מען קען נישט זיין חוצפה'דיג, מען קען נישט זיין ווילד. איך זוך איינער וואס האט אביסל מער עקספיריענס מיט קינדער. ווער ס'גייט נישט פאלגן רבותי גיי איך מאכן א גורל פון צוואנציג דאלער קנס אקעי? שמע ישראל! איי רגע סטאפט קינדער! ווי האלט ענקער רבי די מעדזשיק מארקער פאר די ווייט באורד?
דארט.
הא? יעדער ווייזט מיר ערגעץ אנדערש. ווי? גיי אראפ אין בוידעם, ברענג ארויף די בעיסמענט. שריי נישט, איך קען שרייען העכער. דריי, צוויי, איינס, שאס!

וואס גייסטו מיט אים? גייסט מיך שלאגן? אן פראסקענען א לעדער?
ער גייט נישט אין ערגעץ! אזוי ווי איך האב געזאגט, א לויזער בונדל. א לויזער בונדל.
שמיילעך!
שמיילעך!
שמיילעך! גוטנבערג! קיינער איז נישט אינטערעסירט אין מיר! שימעלע!
נו נישט! די שטעטלדיגע אידן וועלן דיר דאס קיינמאל נישט מוחל זיין!
ענקער טאטע איז אנטלאפן פון טורמע! דאס איז העקטער ריטענהאוז! ער איז א משומד! א געמיינער יונגל! דעם צעווילדעוועטער משומד! קען מיינען אז איך בין דער וואס גיסט אויס אלע צרות איבערן שטעט. גיי אוועק פון מיין הויז, גיי אוועק פון אידישן קווארטל, און גיי אוועק פון אונזער שטאט! דארט האלטן זיי די סאמע ערגסטע פארברעכער פון לאנד, וואס טראכטן נישט קיין צוויי פארן הרג'נען א מענטש. ש'מיילעך דיינע קינדער ווארטן אויף דיר. וויפיל איז די שיך? מיין טאטע האט שוין גענוג געבלוטיגט. ברענג מיר דעם איד! דער איד גייט נישט שיין דער העלד, ניין! איך האב וויי געטון א איד. איך האב גערוידעפט א איד? באשעפער אין הימל! וויאזוי גייט ער מיר מוחל זיין?
ניין! זיי מיך מוחל! נאכדעם וואס איך האב דיך אזוי באהאוועלט און געווען א קינד האב איך באנארישט און יעצט צאל איך די פרייז!
און מלשין וואס דו ביסט! פו! איך האב געהערט פון דיין העפט. יא, מיט דעם העפט האט מען שוין געהיילט אסאך אסאך מענטשן. איינער לאקעט אויף מיר, כ'קען עס שפירן אין די לופט. שמייל אויף! אוי וויי!
דער איד האט אונז פיינט. דו ווייסט וואס איך בין אריבער אלס אין די לעצטע פאר יאר? קען דיר נישט מסביר זיין די צער, אוי מיינע קינדער, איך בענק מיך נאך מיין מאניש'ל, מיין שימעלע, שימעלע!
גונטער, יא.

גיי דיר ארויס פון דא נאטע! צוויי לינקע הענט האסטו! גיי מיר גארנישט פארעכטן ביי דיר! פארעכט נישט!
אלעס אין דיין הויז גייט בלייבן צובראכן! גייט מיך נישט אן!
יעדער גייט זאגן אז דו קומסט פון א צובראכענע שטוב!
מיינעך איך האב נאך אזאנס נישט געהערט אין מיין לעבן! ווער וויל דען נישט גיין פריי? געדענק, גיי נאך מיין צייכענונג, נאר אויף מיינע גרינע ליניעס. זעהסט לינקס? דארט ווילסטו נישט גיין. ווי דער סגן די חוצפה אהער צו רופן?

אויסרעכענען וואס וועט געשעהן ווען מען נעמט שטיקלעך פון פארשידענע אנדערע אינטערנס און מען מישט דאס צוזאם. זייער עקספערימענט ווערט אנגערופן מיט איר געהיימע נאמען אינטערמישן. דאס זענען זייערע רעזולטאטן.

זייט אונז האמער געזען דעם ראזשינסקי איז דער חאמאסניק פארשווינדן געווארן. איך מיין איך האב א וועג פטור צו ווערן פונעם גאווערנער. דו ווילסט פארשיקן דעם גאווערנער פון שטאט? וואס איז דיין פלאן? איך בין גרייט דיר צו געבן א ריזיגע סומע געלט אז דו זאלסט שוין ארויסטראסקענען אלע אידן פון לאנד. זאג מיר נישט אז דו טראכסט פון אננעמען זיין אנבאט. אז דו מאכסט א געהעריגע גירוש. א פארטרייבונג פון שטאט אזוי ווי מען האט געטון צונס אין שפאניע. דו ווילסט אויפגעבן אזויפיל געלט אלעס פאר די אידן? די צוויי זענען דא אנגעקומען און מענטשן האבן אנגעהויבן נעלם ווערן, די גאווערנער, די קארדינאל. דאס איז די קארדינאל וואס האט מיך פארשיקט? עפעס שמעקט דא קרימינאל.
זיי דארפן נאר איינער זאל זיי אנדרייען קעגן אונז אידן מיט די שמייליגע ווערטער, און מיר זענען דערנאך. ווער גייט זיי איינרעדן? דו?

דאס גלעקל, דאס גלעקל ארבעט נישט. איך בין באלאן. באלאן?
א אינטערעסאנטע נאמען. טראלאלאלאלאלאלאלאלאלאלא. כ'האב באקומען א בריוו פון איינעם וואס קען אונז העלפן.
אים האבן זיי געברענגט? ווער איז דאס? עט דעם רוימישן קייזער'ס פלומעניק. עטס האטס ביידע ארויסגעגעבן א בריוו וואס לייגט אריין די אידן פון שטאט אין א גרויסע פראבלעם. ער וויל מיר זאלן אריינלייגן בלוט אין די מצות?
לאמיר מאכן א נייע גזירה, אידן טארן נישט באקן מצות פאר פסח! עטס גייטס מיר זאגן אז עטס גיימיר טאקע נישט באקן קיין מצות די יאר? דאס איז וואס איך האב ווען געוואלט ווייסן. וואס איז דאס א אויוון? עטס באקטס מצות? די מצות זענען הייליגער און חשוב'ער פון אלע יאר.
זיי האט מען געבאקן מיט מסירות נפש ממש. הוינו הוינו השם. דיין טאטע האט נאר געדארפט טון איין זאך, נישט באקן מצות. וואס האט ער געטון? יא געבאקן מצות. און יעצט גייט מען אים הענגן אינמיטן שטאט. פארן באקן מצות גייט מען אים הענגן? ניין,
מען גייט ענק הענגן ווייל אונז האמער ענק פיינט.
לאמיר זיך נישט פארלירן. איך בעט אייך ברידערלעך, טוטס נישט אויפגעבן.

יא. יא אונז זעמער רשעים. טו. טו. די ווייסט איך גלייך נישט קיין דאקטוירים. איך גלייך נישט קיין פאציענטן. נו פארוואס ביסטו א דאקטער? נו פארוואס ביסטו א פאציענט? איך האב געמיינט כ'וועל קענען העלפן כ'האב איבערגעדרייט א וועלט. וויפיל איז די שיעור צו שרייען באלד באלד באלד טאקע באלד?
ווי איז מיין פיצער דא?
זיי האבן מיך געסטראשעט מיט מיין פאמיליע.
האסט געמיינט עס טאר מען נישט געוואר ווערן? איך גיי נישט דא זיצן מיט פארלייגטע הענט און ווארטן מ'זאל מיך הענגען אינמיטן שטאט. אויב זיי לאזן דיך נישט ארויס, וועסטו דעם דאזיגן בריוו אפשיקן צום קייזער אין הויף. אוי וויי. איך וויל אין די שטאט רב. ער איז א מערדער! מערדער!
מערדער! אפשר דאס קען זיין א וועג ארויס.
ראזשינסקי, ס'איז דיר נישט געלונגען.

לייבט צו די וואסער טרעגער. ער העט אויספירן פונקטליך וואס איך העל אים הייסן טון. זאג נאר, דו ביסט לייבט צו די וואסער טרעגער? יא, איך בין לייבט צו. איך וויל אפראמען דער קייזער פון די וועג. דארפסט נאר איבערגעבן א קליין זעקל פאפירן פאר רוסישן צאר. קיין איינער טאר עס נישט זען? נאר די צאר אליין. צאר זאג נאר די ווייסט ווי איינגעשטעלט דאס איז? רוסלאנד איז נאך אונזער נאמבער איין שונא. א פראנצויז דא אין רוסלאנד?
אוי אוי אוי וואס איז דאס? א צעטל אינעם בייגל?

א טאטע איז נישט קיין שפיאן!
וואס האסטו געזאגט? ביי אונז אידן דרייט זיך א מצב.
אזא בלבול קען דאך אריינלייגן אונזער גאנצע געמיינדע אויף צרות. ווען זיי זאלן וויסן ווער די ידידי איז עכט. לייגט צו!
געגאנגען! וועלכע ווארט פון לאז דיך ארויס דערפון האסטו נישט פארשטאנען?

איך האב דא א קלארע צעטל פונעם רב אז איך, חתמי, זאל ווערן רב אין די קהילה. א גוי זאל ווערן רב?
די מעשה גייט צוריק מיט אפאר הונדערט יאר אין די לאנד אינדערניזשיע.
די זייערס וואס קומען ארויס יעדן טאג זענען איינס שרעקליכער ווי די צווייטע.
ביסטו פארנארט? איך זאל וואוינען ביי מוסלעמענער גוי? לאזט אים אפ! אמת!
אמן! דו דארפסט פארגעסן דיין פארגאנגענהייט! דיין טאטע איז טויט!
מיר אידן וועלן זיך לאזן הרג'ען אויף קידוש השם! אונז שלאג מיר זיך פאר דיין אידישקייט! פאר דיין הייליגע תורה און מצוות! אונז אידן זענען א מוסטער פון האנדלן קלוג און ערליך! רעדן מיין קינד קען זיין מער שעדליך ווי א שווערד! דאס איז קאכענע
קאווע!
ברענגטס אים יעצט צוריק! ער איז אויפגעקומען לעצטנס מיט אן איינשפריץ האט ער מיר געוויזן, ס'מעקט אויס אלעס וואס די מענטש געדענקט. טראפקי איך קען דיין עכטע נאמען. פאלסול אל חמדידי? אָהאָ, פֿון וווּ קענסטו דעם נאָמען? זאָלן אַלע ייִדן זען וואָס ס'פּאַסירט ווען מע פֿאָלגט נישט אויס דעם פּאַשעס באַפֿעל. נאָך אַ ביסל וועט גאַנץ אינדאָניזיע זײַן פֿרײַ פֿון ייִדן.
איין מינוט, איך קען דיך פון ערגעץ.
כ'וואלט עס נישט געזאגט סתם אזוי, אבער ס'ממש א סייעתא דשמיא.
נאר די פאשא ווייסט מיין סוד. פארוואס איך בין אייביג שיכור ווי לוט.

ווען א מעכטיגע פאשא האט זיך אנגענומען פאר די אידן קעגן זיין טאטן. מען גנב'עט זיך אריין, מען נעמט דאקומענטן, הע!
די נידערטרעכטיגע שווינדלער וואס דו ביסט! דער רופא האט אזא צעטל קיינמאל נישט געשריבן! עטס האטס נישט קיין באווייז אז די צוואה איז פאלש!
די אונטערן חבריא, דאס איז א ווארט וואס איז היינט שוין ברייט בארימט איבער די גאנצע וועלט. טויזענטע אידן האבן שוין געהערט און הנאה געהאט פון די אונטערן פלעיס און סידיס. יעדער באוואונדערט די טאלאנט און וויל פארשטיין וויאזוי מען שטעלט צאם אזעלכע שפילן. און ווי אזוי איז די אינטערן חבריא מצליח צוצושטעלן אזעלכע אינטערעסאנטע און הערליכע אינטערהאלטונגען פארן היימישן עולם? פארדעם שטעלן מיר פאר אינטערן שפיל איר וועט אייך נעמען אויף א אינפארמאטיווע און אינהאלטסרייכע שפאציר אינטערן פירהאנג און אייך געבן שעות פון הנאה איבער די הונדערטע אינטערעסאנטע דעטאלן פון אלע ביז יעצטיגע אינטערן שפילן.

אונטערן. וואס איז אונטערן? אונטער די באנק, אונטער די פענסטער, אונטערן שטעטל. אלעס וואס דו זעהסט.
איז דא אונטער דעם עפעס? ס'האט שוין נישט קיין פשט צו טוישן, אזוי האלט איך. וואו האט זיך עס אנגעהויבן?
כ'האב אסאך געהערט פון מענטשן אז ס'איז דא א דימענד פאר גוטע אידישע אינטערטעימענט. באט דזשאסט צו וואס מענטשן ווילן זעהן. לעזער נייעס איז א מענטש וואס אייביג טרייט ער צו זיין אויף איין לעוועל העכער. די ביזנעס וועלט קריגט פאר די סעלף קאמפעטישן. ס'איז נישט נאר לימיטעד צו איין מענטש וואס האט געטראכט פון א מעשה. יעדער לייגט פאר די מעשה וואס ער טראכט קען ארבעטן. פאקטן וואס איז געשען אין אידישקייט אין אונזער היסטאריע. א מוסר השכל?
עפעס א גוטע מידה וואס מען קען זיך אויסלערנען? עס דארף האבן פארשידענע פארטס וואס מען דארף קענען זעהן אז עס זאל קענען זיין אינטערסאנט פון דער אנפאנג, אינטערסאנט אינדערמיטן, און נישט וויסן עקזעקטלי וואס עס וועט זיין ביי די ענד. עס איז א סקריפט וואס מענטשן גייען ליינען אבער זיי גייען עס דארפן עקטן פאר אודיענס. באסמעדריש.
פארטאגס, אידישע מארק, ביי דעם גאווערנער אינדערהיים. עס דארף זיין א שלעכטע מענטש, א גוטע מענטש, א וואוילע מענטש, א מיטעלע מענטש. ווי יעדע דיטעיל, ווי יעדע קערעקטער ווערט אויסגעארבעט. צאמשטעלן יעדע עקטער וואס ער מעטשט די בעסטע צו עקטן. אונז זעמער דאס טאן מיט גרויס פאמפע. איך נוץ עס האט אסאך.
פאמפע איז א גוטע ווארט. די אודיענס אפרישיעט אז מ'נוצט אלטע ווערטער, מ'נוצט א גוטע אידיש. ס'געווען א ביוטיפול שיינע רויטע בורגענדי הויז, מארבל אייז, מען דארף עפעס מער. וויאזוי קען מען מאכן אז די סין וואס איז וויכטיג ענדזשוי די סין אויכעט? אידן האבן ליב צו זיצן ביי א סטעידזש און אונז גיימער זיך איינהאלטן פון לאכן. די קאמידיען מוז יעדע ווארט וואס ער זאגט מוז זיין גענוג פאני. ער זאגט ביים אומעט. סאו טאמער האב איך א קליינע דאוט ביי מיר אז סאיז נישט עכט פאני, ענדערש זאג איך עס נישט. ווען מענטשן פרעגן מיך אויב ער איז א נארמאלע מענטש. ארויסצוברענגען די פאני גיי דארף זיין די קאנטרעסט אז א ערנסטע גיי. ווי נארמאלער ער איז בין איך נאך נארמאלער. די ווייסט קיינמאל נישט וועלעכע דזשאוק גייט קליקן מיט די אודיענס די מערסטע. אבער טאמער מען זעהט אז די עולם לאכט נישט.
ניגונים פיקט מען אלס א זאך וואס קען קאנעקטן צו די מעשה. אז עס ווען די פארפאסט די ניגון אז פארפאסט א שיגעון פון די פלעי. ס'דא זייער געלונגענע מענטשן. ס'דא אזוי סאך מענטשן וואס וואלטן געקענט עקטן. נישט ווייל מענטשן האבן נישט א אפערטוניטי עס ארויסצוגעבן. דאס זוכן מיר נישט. מ'זעט איינער וואס איז גוט און מ'בויט אים. אריינצוקוקן אינעם מענטשליכע קערעקטער און וויסן וואס אים טוט וויי. און די עולם זאל קליקן מיט די קערעקטער. וויאזוי צו האלטן די עולם אז עס זאל בלייבן א קאנעקשאן צו זיי זיי וועלן. ער זאל גיין ווייטער זעהן וואס ער גייט טוהן. ער וויל דאך אויך נישט מ'זאל אים געדענקען אלס א רשע, אבער למעשה טאמער וויל ער דעליווערן דעם פארט, מוז ער זיך אריינלייגן אזוי אזוי ער זאל וויסן אז דאס בין איך. איך פיל אסאך מאל אין די גאס מענטשן לויפן אוועק פון מיר, ס'איז אלרייט. אה, יאסי פרענק איז א הארץ פון פיטער.
און צו קאוטשן די טעסט, וויאזוי האט זימער געטראכט אז די עקטערס גייען אראפלייגן? וויאזוי מ'זאגט עס, וועלכע טאן מ'נעמט. נישט א יעדע סענטענס וואס מ'זאגט זאל זיין ווי א דרשה. ביי יעדער רעסלער איז דא פיין צו עסן. לעיזער חוץ וואס ער איז די בעסטע פלעי מאכער איז ער א אייזענע קעכער. לעיזער מאכט א געוואלדיגע טשאונט. די פראבלעם מיט דעט איז אז ס'איז נאר איינמאל א וואך, נאר דאנערשטאג. אינדרויסן וועסטו האבן פארשידענע קערעקטערס איינער מיט די אנדערע וואס זיי האבן ליינס און זיי ריהערסן פאר זיך אליין. סא לאזט דיך ווערן סאך געשמאקער און מער פלואענט מיט דיין פאר. גערעכט. און דו מוזט דו ריהערסעלס וואס יעדער מאכט פאר זיך אליינס. איך קען זיצן און דרייוון מיין קאר און זיך נעמען פרעקטיסן. מענטשן זאלן קוקן און פערן וואס רעדסטו זיך אליינס אן קרעמפ? ווי די עקטער זאל שטיין. דזשאסט ביקאוז ער האט נישט קיין ליין דארף ער נאכאלץ עקט. עקשן איז זייער וויכטיג צו האלטן דעם עולם געשפאנט אויף עס אויף געלונגן. פינף מענטשן אויף איין מאל דארפן טון עפעס און יעדער איינער פירט אויס זיין פארט. דאס איז די דירעקטארס דזשאב ער זעהט די גאנצע פיקטשער.

אז א מענטש קען אנצינדן די פילינג און טראכטן איך בין יעצט אין דעם פלאץ. ווען די לייגסט דיך אמת אריין אין די קערעקטער, ווען די לייגסט דיך אמת אריין, wow.
ס'דארף קומען פון א עכטע חלק אינעווענדיג. אן די קראוד איז גארנישט דא. איך קאנעקט צו זיי, איך בין איינס מיט די אודיענס. ס'איז טוט זיך, ס'איז עפעס, ס'ווערט באקלאפט אדער מען ווערט, ס'ריישט זיך עפעס. העסטו נישט דארפן הרג'נען, איך האלא. ווען ער איז שטרענג הערט ער. ווען מען ווייסט אז דאס איז געטאטשט.

מען מעג שוין זען ווי ער קראצט מיט געווייס, עס זאל זיין א שפריץ, מען זאל נאר הערן די שפריץ. ווייל איינער דארף קומען צו פליען פון די דאך, וויאזוי גייט מען מאכן אז איינער פאלט ארויס פון א ווינדאו?
די די לייטס וואס זאלן שיינען און עס זאל אויסקוקן. די סאונד עפעקטס מיט די פייער, די עקספלאוזשען מיט די רויעך. בשעת אונז שרייבן די איידיעס דארפן זיי עקשועל עקזעקיוטן די איידיעס. איז וואו מ'זאל זיין אינטערסאנטער, ווערט די טשעלענדזש גרעסער. מענטשן פארשטייען נישט די וויכטיגקייט פון ליידיג. איך ווייס אז עס דארף שיינען ווען איך קום ארויף. עס דא אמאל א בין השמשות אפעקט, ס'קוקט אויס ווי האלב טונקל האלב לעכטיג פאר ווען ער יענטפערט. וויאזוי זענען אידן געגאנגען דעמאלטס אנגעטון? וויאזוי איז א סולטאן געגאנגען אנגעטון? וועלכע מין היט גייט ער?
גייט ער מיט א שווערד? גייט ער מיט א גאן? ס'איז א לאנגע סחורה, ס'איז לאנגע, צען פיס רענג שוין ווי לאנג. מעיקאפ איז א פראסעס וואס אזוי ווי קאסטיומס און אזוי ווי עני אנדערע פראפ. וויאזוי וואלט אויסגעקוקט א גענעראל פון יענע תקופה? און מען עסט אויף אביסל האר מיט טאטונא סענדוויטש. ס'ברענגט ארויס זיין עקט אויפן פנים. קען אבי פילן נאך א שטיקעלע פימפל און ער קראצט עס ארויס. ס'איז אונזער אחריות צוצושטעלן פארן עולם די מאוסט קאמפארטעבל עקספיריענס.

וואסערע שלעכטע קערעקטער איך שפיר, איך האב נאך אלץ מורא פון די אודיענץ. איך האב גאנץ געקוקט אויפן פיס און געזאגט, הער דיך אויף שאקלען. ווען איך בין אויף סטעיזש איז נישט אייך מינס, בין איך דזשארדזש וואשינגטאן, בין איך דמיטרי. איך בין סיריעס לעצט אויף א עראפלעין אדער בין איך יעצט אין שול, ווערעווער איך דארף זיין.
גדל
ויתקדש. איז גדל ויתקדש מאיר רבו פיר ווערטער? איך האב עס געפילט די מערסטע. ווי אזוי האסטו דאס דורכגעטראגן? עס איז מיר אויך געקומען טרערן פון די אויגן.
ווען איך האב אריין געקוקט אין די אויגן עס האט זיך אזוי קאנעקטעד עס איז אויך געווען אזא עמאושען וואס האט געכאפט. בכל צער וצער. א פלאפ. צו כ'האב געהאט א פלאפ?
וואס?
א פלאפ. כ'האב געהאט אמאל א פלאפ, יא. יא.
שור!
מ'האט שוין געהאט. וואס לערנט מען די פלאפ?
ס'איז געווען ביי כ'דענק נישט וואסערע פלעיס ס'איז געווען. איך ליג אויפן מקוה דיש און איך פיל קרעק. עפעס איין האלץ קרעקט. ס'איז מיר קיינמאל נישט פארציילט. ניין? כ'שטיי דא אין פראנט פון דריי טויזנט מענטשן. איך טראכט באשעפער די מקוה דיש גייט צוזאמפאלן עני סעקאנד. דיין גאנץ לעבן דארף מען קענען הענדלן פלאפס. וועלכע נאך אידישע פראדאקשן איז אויף אזא מעסיוו פארנעם? עס איז סאמטינג יוניק. איך האב דאס געוואלט זאגן. נו האסט נישט געהאט קיין סערוויס?
יעדער וויל הערן יעדנס מיינונג, לעז זיי אלעמאל אט די דעי זאגן. האסט א איידיע? פלעי איט אוט. מען וועט זיך צווישן די סינס מען וועט זיך קאמפלימענטן איינער דעם צווייטן. יעדער וויל אליינס מצליח זיין, באט מאר דען דעט וויל יעדער יענער זאל מצליח זיין. ס'איז וואס ס'ארבעט בעסט פאר די פארטיגע פראדזשעקט. איטס לייק מיי פעמילי. אונז מאכט מען א שמחה, מען קומט און מען פריידט זיך מיט. מען פילט מען איז פארט פון א זאך, און און דאס האט בעזר איין זיך מורא'דיג אריינגעברענגט.
איד אין בית מדרש, וואס איז? מיין מאמע ליגט אין האספיטל, דאקטוירים האבן אויפגעגעבן אויף איר, זי זאגט אז די צוויי דריי שעה וואס זי וואטשט די פלעי האט זי נישט קיין ווייטאג. ווען מען צעהמערט צוריק געוואלדיגע פידבעקס, מענטשן וואס האבן הנאה, מענטשן וואס לעבן דערמיט, דאס געט אונז כח צו גיין ווייטער, דאס געט כח פאר יעדן עקטער צו ווילן זיין אינוואלווד אין די נעקסטע פלעי. די יעדע עספעקט פון די שאו איז צו קענען אינטערטעינען אידישע קינדער. יעדע מענטש וואס האט טעלענט וויל עס אויסגעבן, און אז איך האב די זכי' עס אויסצוגעבן אין די שענסטע פלעטפארם אין אונזער סאסייעטי, עס איז א מורא'דיגע זאך פאר מיר. איך קען זיין אינדערהיים און שרייען אויף די קינדער און זיין אנגעצויגן און נערוועז, און א צווייטער אין די אנדערע עק, איך ווייס נישט וואו, רייסט זיך פאר געלעכטער. ס'איז אינטערטעימענט אין איטס בעסט. די אינטערנעט איז די אינטערטעימענט פון די אידישע וועלט.